Salam hemmäňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz men Süleýman Akmyradow bu wideom iki hepdelik Ýewropa gezelenjimde opşy näçe pul sowdum gastinica samolýot awtobus poýuz iýip içgi ana şolara näçe pul gitdi şo barada wideo boljak bu wideom eger siz bir ýerleri gezmäne gitmek isleýän bolsaňyz Ýewropa bolýa başga bir ýerler Esasy siziň dykgat etýän zatlaryňyzyň biri hem şol gezelenjiň finans tarabydyr. Çünki gezelençde näme pul sowulýar. Nirä barsaň pul. Oň üçin bu wideomy göreňizde, şu göreňizden soň eger siz şu gezelenje çykjak bolsaňyz, ortalama meň iki hepdelik gezelenjimde näçe sowanymy görüp, şoňa görä gezelenjiňizi planlap bilersiňiz. Iki hepdede men şunça pul sowan bolsam, senem, Hä, şu şu taýlarda şunça sowupdyr, bizem şun ýaly bor diýip, özüňiz beýniňizde janlandyryp bilersiňiz. Indi başlalyň. Men gezelenjime Litwaniýadan başladym. Litwaniýadan başladym diýýänim, Litwiýadan Milana uçdum samolýot bilen. Samolýodyň bahasy on bir ýewro bilet aldym. Litwiýadan Kaunas diýen şäherinden Italiýanyň Milan şäherine bir sagatlyk samolýot uçuşyna on bir ýewro töledim. Şo telefonuma seretýärin çünki spisek telefonymda spisekden şoňa görä düşündirjek. Milana bardyk on ýedi ýewro töledik biledi bir iki hepde öňünden aldyk bir iki hepde öň on ýedi ýewra bilet alypdyk. Milana aeroporda bardyk köp şäherde aeroportlar şäheriň daşynda bolýa şäheriň daşynda bolanyň sebäplem şäheriň merkezine gitmek üçin bir transport Ulanmaly bolýan awtobus ýa metro, poýuz, biz poýuza bilet aldyk. Poýuzyň bilediniň bahasam on üç ýewro. Aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin on üç ýewro poýuza bilet aldyk. Eger samolýot bilen Milana gelýän bolsaňyz, şu aeroportyň aşagynda wokzal bar, şo wokzaldan bilet alyp bilýäňiz. Şäheriň merkezine diýseň on üç ýewro bilet satýarlar. Eger gözleşdirip görseňiz awtobusam gitýär eken, alty ýewro awtobusam bar eken şäheriň merkezine. Biz bilemizokdyk, alty-ýedi ýewro soň biri aýtdy şu awtobusda hem gidip bilerdiňiz diýdi. Ana on üç ýewro Milandan şäheriň merkezine gitmek üçin töledik. Eger siz samolýot bilen gelýän bolsaňyz şu awtobus bilen gidilýän ýoluny öwreniň. Awtobus bilen arzan bolýar. Gastinisamyza on sekiz ýewro töledik. Üç adamdyk biz, üç adamlyk komnatda galdyk. Diňe özümizdik. Oteliň ady Milan Vintage oteli. Gowudy otelimiz. Bir günläp otelde galdyk. Onsoň indi transport, şäheriň içinde awtobus, metro näçe pul töläpdiris? On üç ýewrada aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin töledik. Alty ýewradam Milanda metrolar bir ýarym ýewro. Bir gezek münmek üçin bir ýarym ýewro. Biz obşi dört gezek mündük. Bir ýarym, dörde köpeltseň näçe bolýar? Alty ýewro bolýar. Obşi on dokuz ýewro. Şu Milanyň içinde, şäheriň içinde transporta on dokuz ýewro töläpdiris. Ýigrimi ýewro diýip ýazdym. Ýadyňyzdan çykarmaň, Milanda metronyň bahasy bir ýarym ýewro. Nahara on ýedi ýarym ýewro pul töläpdiris, on ýedi ýewro ýigrimi sent. Nahar iýmek üçin on ýedi, on ýedi ýewro. Iki gün galdyk sebäbi. Iki günde on ýedi ýewro biraz köpräk bolýun. Edere zat ýok. Iýmeseň aç galýaň. Soň kofe we süýji tagama bäş ýewro pul sowupdym. Bir ýerde kofe içdim. Soň bir ýerlerde näme süýji tagam iýdim. Soň on ýewro sowgat aldym. Ine sowgadymam görkezýän. Milandan alan sowgatlaryň bahasy on ýewro. Muzeýe on iki ýewro berdim. Duomo diýen katedral bar. Şo katedrala girmek üçin on iki ýewro töledim. Katedralyň iň ýokarsyna çykyp bolýar, katedralyň içine girip bolýar we katedralyň gapdalynda bir muzeý bar. Şu muzeýe girmek üçin obş on iki ýewro töledik. Alty ýewro afrikalylara töledik. Afrikalylar şu meýdanda guşlara, gögerçinlere iým berýärler we şu gögerçinler gelýär. Surata düşmek üçin durduk guşlaryň ýanynda. Elimize iým goýdular, aý mut-mut diýen bolup goýdular. Birgiden guşlar geldi üstümize. Aý gowy surat düşdi surata düşdik zat etdik dostlarymyz bilen soňam pul sorap başladylar aý şuny al pul tölemeli mut däldi diýip aý bolýar aý diýip alty ýewro berdik olara obşi milanda togsan sekiz ýewro pul sowupdyrys iki günüň dowamynda togsan sekiz ýewro az däl köp zat başda ýüz ýewro indiki ostonokamyz florensiýa florensiýa gitmek üçin on sekiz ýewro awtobusa töledik ulanýan awtobus firmamyzam fliksbas eger aýzek kartyňyz bar bolsa aýzek kart näme ýewropadaky studentleň Kartolýa sen köp berik skidkeli girip bilýäň, skidka diýýänim arzanladyş edip bilýäň, muzeýe gireňde arzanladyş bilet alyp bilýäň, Flixpass-dan, awtobusdan bilet alaňda on, ýigrimi prosent skidka etýär saňa. Ýa Florensa on sekiz ýewro awtobusa töledik, gastinisamyza on bäş ýarym ýewro töledik we gastinisamyzyň ertirligi bardy. Buram Florensa baramyzda bir kynçylyk ýaşadyk, çünki Florensa daňdan üçe bardyk, aý biz diýýärdik üçe baramyzda, Bir irden sekize çenli wagzallar ýerde oturarys, dynç alarys diýýärdik. Ony Ýewropada gijelerine hemme wagzallar paçdy, hemme wagzallar, stansiýalar ýapyk. Ýewropada öýsüz adamlar köp bolanlygy sebäpli her kim şu ýyly ýerde ýatjak bolýarlar, ýyly ýerde galjak bolýarlar. Oňadam döwlet rugsat berenok we şeýdip wagzallary gijelerine ýapýarlar eken. Soň daňdan ýedä, sekize çenli Makdonaldsda oturduk. Makdonaldsyň içem alkaş, narkomany, klubdan içip doňup gelen, eý, her hili adam bar daže Makdonaldsyn içinde. Ýerden sekize çenli zordan oturdyk. Otaýsaň, gostinsamyza gidip ýerleşdik. Indi. Florensiýa gaty uly şäher däl şäher ýöräp gezip bilýäňiz hemmerini. Awtobusa münmegiňize gerek ýok biz bir gezek awtobusa mündik o awtobusam şäheriň depesinden depä çykypdy şondan merkeze gitmek üçin iki ýarym ýewro awtobusa töledik nahar iýmek üçin on dört ýewro töledik florensiýada florensiýada başga näme edipdiris bäş ýewro müzeýe girdik leonardo da winçi adyndaky müzeý bar Müzeýe bäş ýewro berip, şonuň ýaly müzeýde bäş ýewro pul sowduk. Opşi elli bäş ýewro Florensiýada sowupdyr. Bir ýarym günde elli bäş ýewro. Şu bir ýarym günden soň indi Florensiýadan Pisa diýen şäherine gitdik. Pisa şäherine poýuz bilen gitdik. Poýuzyň bahasy dokuz ýewro. Eger siz Florensiýa gelýän bolsaňyz hökman Pisa şäherini hem görüň. Şu gyşyk duran bina, ana şony görýäňiz. Pisa şäherine gitmek üçin bir sagatlyk poýuz biledine dokuz ýewro töledik. Soň Pisa bardyk. On bäş ýewrolyk sowgat aldyk. Eger Italiýa gelýän bolsaňyz, iň arzan sowgatlaryň satylýan ýeri Pisada. Pisa diýen ýerde gaty köp sowgat satylýan ýer bar, wybor köp. Şo taýdan bir giden sowgatlary alyp bilýäňiz arzan bahada. Ine meň alan sowgatlam bahalary arzan gaty gymmat däl. Alty ýewradam döner iýdik. Soňam Pisada ýarym günümizi şeýdip geçirdik. Pisadan Rime gitmek üçin dokuz ýewra bilet aldyk. Sagat agşam sekizde mündük. Gije bir adam Ýok, gije iki töwer. Gije bira bardyk Rime. Sekizde mündük, gije bira bardyk. Awtobusa dokuz ýewro töledik, gostinsamyza on dört ýarym, paşt on bäş ýewro pul töläpdiris Rimdäki gostinsamyza we gostinsamyz ýedi kişilik komnatdy. Meň galýan komnatym ýedi kişilik komnatdy, bizem üç adamdyk we başga galanlaram bardy. Braziliýadan gelenler bar, başga bir ýerden gelenler bardy. Umuman on dört, on bäş ýewro Rimdäki gostinsa berdik. Soň transport, Rimde metrolaryň bahasy bir ýarym ýewro. Bir gezek şu gostinsadan Watikana gitmek üçin mündik metro bir ýarym ýewro. Soň galan ýerlerinde diňe ýöräp-ýöräp gezdik. Ýewropada ýöräp gezmek gowy. Gaty uly şäheri bolmadyk wagty ýöräp geziň. Hem köp zady görersiňiz gaçyrmarsyňyz, gaçyrmarsyňyz diýýänim gözüňizden gaçmaz köp zat. Soň nahara on ýewro, Rimde bir gezek nahar iýdik we on ýewro töledim. Rimde gün ýigrimi dört sagat wagtymyz bardy. We üç ýewra kofe içdim, on bäş ýewradam sowgat aldym. Rimde gaty köp ýer gezip bilmedik, wagtymyz çäklidi, islän ýerlerimiziň käbirlerine girip bilmedik. Ýöne başga bir gün ýene Rime gitjek. Umuman Rimde elli üç ýarym ýewro pul sowupdyryn. elli üç ýarym ýewro. Indi Rimden gije sagat on iki töwerek Wenesiýa şäherine gitdik. Awtobusa näçe töläpdiris? On dokuz ýarym ýewro töläpdiris awtobusa. Bir paşt on sagat ýaly ýolagçylyk boldy. Sagat on ikide zatda mündik, irden bardyk awtobusa. On dokuz ýarym ýewro töläpdiris. Soň gostinitsamyza Wenesiýa şäherinde ýigrimi üç ýarym ýewro töledik. Iň köp tölän gostinitsalarymyzyň biri. Hatda iň köp, iň gymmady şudy. Aslynda bu gostinitsa däldi. Biriniň bir öýi öz öýüni gastynsy edip ulanýar eken. Içinde iki sany komnat bardy, iki komnaty her komnatda iki-üç kişilik komnat, iki-üç adam alyp bilýär, gaz jaýy bar, banýasy bar. Ri adam başyna ýigrimi üç ýarym ýewro, eý şu ýigrimi bäş ýewro töledik-de, prosentleri zady bilen ýigrimi bäş ýewro töledik. Onsoň başga näme, nahar iýmek üçin ýedi ýarym ýewro pulum çykypdyr. Iki gezek pizza iýdim, biri üç ýewro, eleksem üç ýewrody. Onsoň alty ýewro bolýar, bir otuz ýewro-da magazindan bir zatlar alypdym, ýadyma düşenok. Onsoň bir ýigrimi ýedi ýewro süýji tagam aldym, tatly diýilýän. Onsoň bir ýewro sowgat aldym, magnet diýilýär. Wenesiýa şäherinden aeroporda gitmek üçin on iki ýewro awtobusa pul töledik. Görýäňizmi, nähili gymmat. Şu aeroporda gitmeli bolsa köp pul sowmaly bolýa-da, aeroporda barýançaň. Indi Wenesiýa şäheriň içi kanallar bilen doly. Diňe kanallar bar. Şäheriň içinde awtobus ýok, poýizd ýok. Kiçijik gämijikler bar. Gämiler bilen gezip bilýäňiz. Şäheriň içini diňe ýöräp gezip bilýäňiz. Gämilere münjek diýseň, näçe? Ýarym sagat kyrk ýewrodymy, şon ýaly bir zatdy. Üýşüp gezýäň. Indi Wenesiýada obşi sowan pulum altmyş bäş ýewro. Wenesiýada bir ýarym günde altmyş bäş ýewro pul sowup durus. Gymmat şäher. Şäher gymmat.